جا دوو هەزار و بیست و چواریش جیاواز لە ساڵەکانی تر نەبوو بەڕاستی جاری واشە باشتر ئەوەیە کە لەبیر خۆمانیان نەبینەوە بۆی کە ببێتە بە ئەڵقا جا دەکرێ بڵێن ئەمیش شتەکە هەر لە خوێنمدا بووە دوور و درێژ بۆ هەستم دەکرد هەر کۆتایی پێنایە هەستم دەکرد ناگاتە کۆتاییەکەی دەنگە دەنگ زۆرە. سڵاوتان لێ بێ گەلۆ هاوڕیان کەش و هەوای ئەوڕۆ زۆر خۆشە کەشوهەوایەکی هەتاو بۆیە لەسەر باڵکۆنە دانیشتووم بە مایکە نوێیەکەمەوە ڤیدیۆی ئەو ڕۆمان تۆزێک ڤیدیۆیەکی جیاواز دەبێت لە ڤیدیۆیەکانی تر هۆکارەکەشی چییە هۆکارەکەی ئەوەیە کە ساڵێکمان تێپەڕاند بەیەکەوە دوو هەزار و بیست و چوار تێپەڕی ساڵ کە دەڕۆن مرۆڤ نازانێت دڵخۆش بێ ئەرێ بگری پێ بکەنێ جا من ئەوڕۆ دەمهوێ ئاوڕێک لە دوو هەزار و بیست و چوار بدەمەوە بزانم داخوا چۆن ساڵێک بۆ بۆ من کاتی تەمەنمان بەرەو سەرێتر دەچێ کاتەکان زیاتر بەلامانەوە گرینگ دەبن. چونکە ئاگامان لێیە کە پیری لە دواین وێستگە چاوەڕێمانە. نامەوێ ڤیدیۆیەکە بەرەو شوێنی غەمگین بەرم، بەڵام ئەگەر ئێمە لە ڕاستی ڕا بکەین، تاوە خۆ دێینەوە دەبینین ساڵ تێپەڕیون و هیچمان بە هیچ نەکردووە. جا لە ساڵی دوو هەزار و بیست و چوار دا دوو دانە شتی زۆر زۆر گرینگ لە ژیانمدا ڕوویان دا کە وەک دەسپێکی نزیکبوونەوە لە خەونەکانم بوو بۆ من. من هەمیشە هەستم کردووە کە لە ژیانمدا زۆر جار کەمتەرخەمیم کردووە و دەمتوانی زۆر شتی زیاتر بکەم بەڵام نەم کردووە. جا 2024 یش جیاواز لە ساڵەکانی تر نەبوو بەڕاستی 2024 یش وەکەموو ساڵەکانی دیکە کەموکوڕی خۆی هەبوو، پڕ لە گریان و پێکەنین و خۆشی و ناخۆشی بوو. دیارە مرۆڤ زۆر شتی وەبیر دەمێنێ و زۆر شتیشی لەبیر دەچێتەوە، کە ئەوەش لایەنی باش و خراپی خۆی هەیە. جاری وایە وا باشترە کە بەڕاستی هەندێک شت لەبیر خۆمان ببەینەوە، جاری واشە باشتر ئەوەیە کە لەبیر خۆمانیان نەبەینەوە بۆ ئەوەی کە ببێتە بە ئەڵقە، ببێتە بە گوارە بە گوێمانەوە. مەبەستم لە هەڵەکانمانە و هەروەها زۆر بیرەوەری خۆش و ناخۆش دروست دەکات و لە زۆر شتیش دەگەڕێ و ماڵاواییان لێ دەکا بای یەک لەو دەستکەوتانەی 2024 ئەوە بوو کە من یوتوبەکەم مانەتایز کرا واتە من بە شێوەیەکی فەرمی بووم بە یوتوبەر ئەو بۆ من دەستکەوتێکی زۆر گرنگ بوو چونکە من ماوەی سێ ساڵە خەریکی دروستکردنی خێزانێکم لێرە مەبەستم لە یوتوبە خێزانەکە ئێمەین باشە ئەو دەستکەوتە بەبێ ئێوە نەدەکرا بۆیە دەم هەوە بیرتان بێنمەوە کە چەندە بەلامەوە گرنگنەوە چەندەم خۆش دەوێن بەڕاستی دڵخۆشم بە هەبوونتان گەلۆ لەو ڕێگایەدا زۆر جار هەستم بە ماندوویەتی کردووە هەستم کردو کە باش نیم لە دروستکردنی ڤیددیو و و باشترە کە وازی لێبێنم و خۆم خەریکی شتێکی ترکەم بەڵام پاڵپشتەکانی ئێوە دیسان و دیسان و دیسان ڕاستیان کردومەوە و نان هێشتە کۆ بدەم مرۆڤ کاتێک خەریکی شتێکە پێی خۆشە شتێک هەبێ کە مانە بە ئەو شتە ببەخشێت کە دەیکا گەلۆ ئێوە ئەو مانایەن بۆیە هەمیشە هەوڵم داوا لە نێو ڤڵۆگەکانمدا خۆم بم جاگەلی هەواڵن و ئەوە دەستکەوتی یەکەم بوو ڕاتان بێ نازانم قژەکانم جوانە خراپە خۆم دەبینم و نابینم بە هەرحاڵ هیوادارم مایکەکەم دەنگی باش بێت دەستکەوتی دووەمم بەدیهێنانی خەونی مناڵیم بوو. من لەو کاتەوە کە تەمەنم پێنج ساڵان بوو، زانیم کە حەزم لە گۆرانی گوتنە. هۆکارەکەشی دەگەڕێتەوە سەر ئەوەی کە لە بنەماڵەی ئێمەدا زۆر دەنگ خۆشمان هەن. هەر دوور نەڕۆین بابم دەنگی خۆشە و خوێندنی پێ خۆشە. جا دەکرێ بڵێین ئەمیش شتەکە هەر لە خوێنمدا بووە. باشە. خۆزگە و ئاخم زۆرە لێرە بەڵام نامەوێ باسیان بکەم چونکە سوودی بۆ کەس نییە جا من کە هەمیشە ئاواتی ئەوەم هەبووە کە گۆرانی خۆم بدەمە دەر بڕیارمدا خۆڵان هەڵکەم و دەست پێ بکەم لە تەمەنی 25 ساڵیمدا یەکەم گۆرانی خۆمم لە ستودیۆی خۆم ڕیکۆرد کرد و کارم لەگەڵ ئەو کەسانە کرد کە هەمیشە ویست بووم کاریان لەگەڵ بکەم ڕێگایەکی زۆر دوور و درێژ بوو ئەوەندە ڕێگایەکە دوور و درێژ بوو هەستم دەکرد هەر کۆتایی پێ نایە هەستم دەکرد ناگاتە کۆتاییەکەی بەڵام لەو ڕێگایدا زۆر شت فێر بووم لەو ڕێگایدا زۆر زۆر شت فێر بووم کە ژیانمیان گۆڕی، منیان زیاتر لە خەونەکەم نزیک کردەوە. بەر لە دەستپێکردن زۆر هەستم دەکرد ونم. نەمدەزانی کە لە کوێوە دەست پێ بکەم. بەڵام چونکە زۆر دەمەویست شتەکە ببێ، ئیدی هەرچۆنێک بێ بواندم. ئەگەر لێم بپرسی، پێم خۆش بوو تا ئێستا دە دانە ئاڵبۆمم هەبوایە ڕاستیتان بوێ بام تۆزەک درەنگ کەوتم بەڵام دیسانیش هەر دڵداری خۆم دەدەمەوە دەڵێم کچێک گرینگ نییە کەنگیەکەی گرینگ نییە گرینگەوەی کە بیکەی با ئەو دڵداریکیش بێ بۆ ئەو کەسانەی کە وەکو من تۆزەک خەفەتیان هەن جا من سەرەتا بڕیارم وابوو کە هەر گۆرانیەکە بێت و تەواو گۆرانیەک بدەمە دەرێ چونکە بۆ من زۆر بوو ئەو شتە خەونی من بوو ئێ وەڵا کەسی دوایەوەی کە گۆرانیەکەمان تەواو کرد وە تەماح کەوتم وە تەماح کەوتم و کوتمانجا بۆ میوزیک ڤیددیۆشی بۆ دروست نەکەین ئەویشمان کرد دروستکردنی میوزیک ڤیددیۆیەکە بە تەنیا جیا لە گۆرانیەکە تەجربەیەکی زۆر زۆر تایبەت بوو ئەو میوزیک ڤیدیۆیەی دەستم بگریم لە وڵاتی ئەمریکا لە شاری لۆسانجلس دروست کرد و یەکەم جارم بوو کە دەڕۆشتم بۆ شاری لۆسانجلس ئیدی ئەوەش تایبەتتری کرد چونکە یەکەم جار بوو دەچوم و هۆکارێکی زۆر گەورەشی لە پشت بووچوونەکەم بۆ من تایبەت بوو زۆر شت فێر بووم و زۆر دڵخۆش بووم کە هەلی ئەو شتەم هەبوو و ئاواتە گەورەکەی مەرزی پێنج ساڵانم کە ئێستاش هەر لەگەڵمدا دەژی هاتە دی. یەک شتی گرینگ کە لە دوای دروستکردنی میوزیک ڤیدیۆ دەستم بەگریدا فێری بووم ئەوە بوو کە هەر شتێکی لە ژیانمدا بیکەم، هەلێکە بۆ فێربوونی زیاتر. شتێکی تریش ئەوە بوو کە قەت شتەکان لە سەتا سەت ئەوە دەرناچن کە من دەمهەوێ. بەڵام کەموکوڕی هەر پڕۆژەیەک دەبێتە هۆی خولقاندنی شتێکی جوانتر. شتێکی بەڕاستی. نازام بڕیارێکی چاک بوو دام کە هاتم لێرەکانە ئەو ڤیددیۆم دروست کرد چونکە دەنگە دەنگ زۆرە شتێک نییە بە ناوی کۆتایی ئێمە هاتووین تا هەبین و هەبوونیشمان واتە هەنگاونان بەرەو خەونەکانمان جاگرنگ نییە هەنگاوەکانمان چەندە گەورە یان چەندە بچووکن تا ئەو ڕۆژێک کە هەوڵ دەدەین و لە هەنگاونان بەردەوامین بوونمان واتایەکی هەیە بە قەولی شاعیر دەڵێ Once you stop learning you start dying ماڵەوە